אויף אונזער היינטיגן פראגראם האבן מיר דעם כבוד צו פרעזענטירן אן אינטערוויו מיט פנחס גוטער, א לעבן געבליבענער פון ווארשעווער געטא און מיידאנעק, ער וועט אביסל דערציילן וועגן זיינע לעצטע טעג אין ווארשעווער געטא אין צייט פון פסח, יאר נײַנצן הונדערט דרײַ און פֿערציק. ער איז אויך דער מחבר פון א בוך Memories in Focus, און ער איז אויך געווען איינער פון די מענטשן וואס האבן געמאכט א האלאגראם פון זיין ענטפערן פראגעס וועגן חורבן ביי דער USC שואה פונדאציע. ס'איז אויך חול המועד פסח און מיר ווינטשן אייך א זיסן כשר'ן פסח און א גוטן מועד. מיר וועלן שפילן אויך מוזיק און אנאנסן און באגריסונגען אין צוזאמענהאנג מיט דער צייט. האט הנאה!

קענט איר אביסל דערמאנען וואס איר געדענקט פון די טעג ארום דעם ניינצנטן אפריל פון דרײַ און פֿערציק? יא, איך קען גאנץ גוט, איך געדענק זייער גוט, ס'איז געווען פינף אזייגער אינדערפרי, און די מאמע האט אויפגעוועקט מיר און מיין שוועסטער, מיר זענען געווען שוועסטער קינד, ענד זי האט אונז אנגעטוהן מיט אלע זאכן, און אפילו געגעבן צוויי פאהר טייטס, אז מען זאגט אין פויליש האט מען געזאגט רייטוזי, אז האט געמיינט אז מיר וועלן פארפרוירן ווערן אין דעם אין דעם אין דעם בונקער וואס איז געווען דארט אונטער ערד, האט זיי אנגעטוהן, זי האט אזוי געהאט ליבשאפט צו איר קינדער אז זי האט אנגעטוהן צוויי צוויי פאהר פון די ווערייטוזן פון די פון די טייטס. און מיר זענען ארונטער געגאנגען אין בונקער. מיין פאטער איז געווען א וויין מאכער, ער איז געווען א מייסטער פון וויין, און ער האט געמאכט אין געטא, האט ער געמאכט צו פארדינען אביסל פרנסה האט ער געמאכט וויין פון ראזשינקעס, איז האט ער געהאט, מסתם האט ער געהאט אפאר א פאר פלאשן מיט וויין האט ער אראפ גענומען, צוזאמען מיט אים האט ער אראפ גענומען א פאר פלאשן וויין, און די און געוועזן דארט א א בעיקער פון וואס האט געמאכט ברויט פאר פון די פאבריקן וואס האבן נאך אידן געארבעט, ס'איז געוועזן אין די געטא איז געווען ווען די צייט פון אויפשטאנד איז געווען פופציג זיכציג טויזנט אידן דארט האבן געוואוינט, און א האלב פון זיי זענען געוועזן געארבעט ביי טעבערנס און זיי האבן געארבעט אין די פאבריקן פון די דייטשן און זיי זענען געוועזן די אידן וואס מען האט געלאזט נארמאלווייז דארט ארבעטן און מען האט געמאכט פאר זיי עסן. האט ער גע האט איז איז איז דער גע געמאכט ברויט פאר זיי, האט ער געמוזט מיך דאכט זיך ער האט געמוזט באקן א פאר סאם מצות איידער ער האט געמיינט אז ס'וועט זיין פסח האט ער געמאכט האט ער געמאכט מצות, און ער האט אראפ געברענגט די מצות צו צו צו דעם קעלער צו דעם בונקער. אין די נאכט מען האט געשאסן און געהארגעט אידן אבער ביי אונז אין קעלער האבן געווען דארט אפשר הונדערט און פופציג מענטשן און אין די אומגענט פון ווי זענען מיר האבן געוואוינט אויף נאלעווקי ניינטין פארטי ניין און דאס ניין און פערציג נאלעווקי ניין און פערציג און נאלעווקי ניין און פערציג איז געווען פרום די קארנער אויף אויף מילא, און איר ווייסט מילא איז געווען זיין גאנץ, דארט איז געוועזן דער שטאב פון פון אנילעוויטש, און מיר האבן געמאכט, מיר האבן געפראוועט א סדר דארט, נישט געווען מער ווי אביסל מצה און אביסל וויין, אבער מיר האבן געדאווענט די הגדה, די זענען געוועזן אידן וואס האבן געקענט די הגדה פון אויסעווייניג, ס'איז געווען געווען אידן חסידים און אנדערע און זיי האבן האט געוויינט אבער מען האט געפראוועט דעם סדר מען האט געוויינט און מען האט געהאלפן מען האט געבעטן צום גאט אז זאל אונז זאל זיין יציאת פון די דייטשן ס'איז געווען יציאת מצרים פון די פון אין די צייט פון די פון פון פון פערא פון פרעה אבער מיר האבן געוויינט און געבעטן פון יציאת מצרים. און מיר זענען געוועזן דארט אין דעם בונקער מער ווי דריי און א האלב וואכן, און צווישן אין האלב פון מאי, פון צווישן אין פערשטן אין די פערשטן וואך פון מאי, אין די ערשטן וואך פון מאי האט מען אונז געפונען, די דייטשן האבן אונז געפונען, און זיי האבן אונז ארויסגעשטעפט פון דעם בונקער, און מען האט אונז גענומען צו דעם אומשטאט פלאץ. אויפן אפשלאג פלאץ איז געווען האט מען איר קאנט זיך נישט אפילו פארשטעלן איך קען זיך נישט פארשטעלן ווי אזוי מענטשן קענען לעבן דארט מען האט אונז אריין געיאגט אין א קליינעם שטוב און דארט זענען געוועזן אפשר איך ווייס מען האט נישט געקענט אפילו ליגן מען האט נישט געקענט לויגן אויפן רערד פאר דעם מען האט געקענט נאר קניען זיך אדער שטיין. פאר דעם וואס ס'איז געווען אזויפיל מענטשן, מ'איז געוועזן דארט מער ווי פֿיר און צוואַנציק שעה, מ'איז געווען דארט דעם א האלבן טאג וואו מ'האט אונז געפונען, מיר זענען געווען די גאנצע נאכט און מער ווי א האלבן טאג דעם צווייטן דעם צווייטן טאג, און אין דעם אווענט פון דעם צווייטן טאג האט מען אונז אריינגעיאגט אין די וואגאנען. און די גאנצע צייט ווי מיר זענען געוועזן אין דעם קליינעם ליטל שטוב, דאס איז געוועזן אן אלטע שול פון פון א אידישע א קינדער שול, און און עס איז געוועזן אזוי ווי א קליינע א קליין צימער, און דארט האט מען. מען האט נישט געלאזט ארויסגיין קיינעמען, איז געווען פרויען מיט קינדער, עלטערע מענטשען, און אלצדינג וואס מען האט געטוהן האט מען געדארפט דארט טוהן, נישט געקריגן גארנישט צו טרינקען, גארנישט צו עסן, איר קאנט זיך, איר קאנט, מען קאן זיך נישט פארשטעלן וואסארא גיהנום עס איז געוועזן אין דעם שטוב. מיין פאטער אז די וואכטער זענען געשטאנען ביים טויער, דו מיינסט? די מייסטענס פון די וואכטער זענען געוועזן ליטווישע, אוקראינישע און אנדערע לאטוויאנער וואס האבן געארבעט צוזאמען מיט די געסטאפא, און זיי זענען געווען געהאט ווייסע מונדירן מיט ביקסן און זיי האבן געשאסן און געהארגעט אידן. און אז מ'האט זיי געגעבן עפעס וויכטיג האבן זיי געגעבן אביסל וואסער, איז מיין פאטער האט ארויסגענומען דעם פינגערל פון מיין פון מיין מאמע'ס הענט האט ער ארויסגענומען איר חתונה פינגערל און זי האט געגעבן ער האט געגעבן דאס צום צום וואכטער וואס איז געשטאנען דארט ביי דעם ביי די טיר האט ער אים געגעבן א גאנץ א גאנץ פלעשל פון וואסער.

און נאכדעם האט ווען מען האט אונז אריין געשיקט אין די וואגאנען איז געווען די זעלבע זאך, מען האט אריין געשטיפט אזויפיל מענטשן, און מיין פאטער האט אונז גענומען געשטיפט אריין דארט ווי ס'איז געוועזן דאס קליינע ווינקל דא אין אויבן מען האט געקענט עפעס אטעמען, און מיר זענען געפארן און מ'איז געפארן און געפארן און געפארן און מ'איז אנגעקומען איך האב געמיינט אז מיר איך האב מיר האבן געוויסט אלע האבן געוויסט וועגן טרעבלינקא אלע האבן געוויסט אז מ'פארט צום טויט, אז מיר זענען אריינגעקומען, אז מיר זענען געענדיגט געקומען, האט עס ארויסגעיאגט פון די וואגאנען, און מיר האבן געפונען אז מיר זענען געווען אין לובלין. אין לובלין, נאכדעם זענען מיר געגאנגען. היינט ווייס איך אז פון מאמענט אז איך בין אריינגעקומען דארט דעם צווייטן טאג און דריטן טאג, האב איך געוואוסט אז דאס איז געוועזן מיידאנעק. און אין מיין דאנעק אז מיר זענען אנגעקומען איז געוועזן עפעס אזא מין געוואלד און געשריגן מען האט אוו מענטשן מיט פרויען מיט קינדער האט מען גענומען אויף איין זייט קינדער אליין אויך אויף א זייט מענער אויף א זייט און מיין פאטער איך בין געווען איך בין געוועזן דרייצן עלף יאר אלט און מיין פאטער האט מיר געזאגט אז מען פרעגט דיר, איך האב נישט געוואוסט פארוואס ער זאגט מיר דאס, אבער ער האט געזאגט אז מען פרעגט דיר זאלסטו זאגן אז זעסט זיין אז זעסט זיין פינף יאר עלטער, זאג אז די ביסט זיקסטין סיקסטין יערס אולד, איך בין געוועזן איך בין געווען א הויכער, מיין שוועסטער וואס מיר זענען געווען צווילינגע, זי איז געווען אפשר א קאפ קלענערע ווי איך, און האט מיר זיכער גענומען מיט די קינדער, און איך האב געקוקט אויף מיין מאמע, און זי איז געשטאנען מיט די פרויען, און איך האב געזען אז מיין שוועסטער איז, זי האט אויך געקוקט ווי די מאמע איז, איז זי אפגעהויבן צו לויפן, זי האט געלאפן צו די מאמע'ן, און זי האט זיי אריינגענומען, און די גאנצע צייט איך האב געקוקט אויף איר, אויף איר. האר, זי האט געהאט בלאנד, א בלאנד, א גרויסן טשאפ אזא מין, און און איך האב געקוקט, און נאכדעם מיין מח האט געמאכט אזא מעשה אז איך האב נישט געקענט מער געדענקען אלעס, איך האב פארגעסן אלעס ווי זי זעהט אויס, און און און איך בין, איך געדענק אז מיר זענען געגאנגען פארן קריג גענומען דעם טשולענט פון פון פון דעם. פון די באקעריי, און זי איז געגאנגען מיר, איך האב געהאט איין זייט פון דעם טאפ און זי האט געהאלטן די אנדערע, איך ווייס אז זי גייט מיט מיר אבער איך קען נישט איר זעהן, אלצדינג וואס איך האב וואס איך האב געוואוינט מיט איר עלף יאר צוזאמען, מיר זענען געשלאפן אלע אין א קליין צימער אין די ווארשעווע געטא, און אלעס האב איך פארגעסן, איך ווייס נישט ווי זי זעהט אויס, אלעמאל אז איך טראכט פון איר, איך זאג זעה נאר. די האר, די, נאר די, די בלאנדע ג צאפ, דעם צאפ וואס זי האט פון אונטען. און דאס איז, און נאכדעם האט מען אוועק גענומען אלע, עט פערסט האט מען, ערשט האט מען אוועק גענומען די פרויען, נאכן האט מען אוועק גענומען די קינדער, און ווען אלע, מיר זענען געשטאנען און געווארט, און די לעצטע וואס האבן אונז אריין געיאגט אין א באראק זענען געוועזן די מענער, און איך בין געגאנגען צווישן צוזאמען מיט די מענער. און מ'האט אונז ארויסגענומען, מ'האט זיך אויסגעטאן אינגאנצן נאקעט, און מיר זענען געלאפן מיט די הענדע אין די אויבן, און מיט די הענדע אין, מיט אונזער הענט אין, האלטן די הענדע אין הויך, און מ'האט אונז געיאגט, און דארט איז געשטאנען א מאן מיט א שטעקל, מיט א ווייסן מונדיר, אזא מין כאלאטע, אזוי ווי א דאקטאר, און ער האט אונז געשטופט לינקס רעכטס, לינקס רעכטס, לינקס רעכטס, לינקס רעכטס, און איך בין אריינגעקומען, מיין פאטער איז געלאפן, און איך בין געגאנגען נאך מיין מיין פאטער און איך מען האט אונז אריין מען האט מיך אריין געשטופט אין א אין א צימער וואס איז געוועזן אזוי ווי אין אזוי ווי מען זאגט אין אין ענגליש שאוער העדס און איך האב איינגעקוקט אין די אין די שאוער העדס אזוי ווי אין א און איך האב געוויסט אז מען אין די געטא האט מען געוויסט אז די דייטשן ווילען דיך

מיט א היטל מיט שטאלצענע שיך, און איך בין ארויסגעגאנען, איך האב געזוכט מיין פאטער, ווייל איך האב געוואוסט אז איך בין איך בין לעב, האט מען נישט מיך אוועק געהארגעט, איך האב געמיינט אז איך וועל זיי וועלן מיך אוועק הארגענען, האב איך אגעהייבן צו זאגן שמע ישראל, און אבער איך בין וואסער איז ארויסגעקומען, בין איך ארויסגעלאפן, איך האב געקוקט נאך מיין פאטער, און איך האב אים נישט געקענט פינען, און נאכדעם איך האב געפינען א מאן וואס איך האב געקענט, מיין טאטע האט אים געברענגט אין די ווארשעווע געטא ביי אונז צו שלאפן אויף דעם ערד אין די קליינע קוך, אין די קליינע קיך, מיר האבן געהאט א אפארטמענט וואס איז געווען איין שטוב מיט א קוך, און אסאך מענטשן זענען געקומען ביינאכט וואס זענען נישט געהאט קיין פלאץ זענען געשלאפן דארט אויף די ערד אויף די פאדלאגע. און ער האט מיר נישט געוואוסט ענטפערן, און ער האט מיך געשטופט אוועק, און און נאך ער האט גארנישט געזאגט, און נאך האב איך, און איין מאמענט האב איך אים געזען אז ער הייבט אן זיין קאפ און לוקט אין שמים, ער לוקט מיט די אויגן אין הימל, און איך האב נישט געוואוסט וואס עס איז, איך האב אבער געוואוסט עפעס אז א איד קוקט אריין מיט די אויגן אין הימל איז נישט זייער גוט, אבער איך האב נישט געוואוסט וואס. אבער דעם צווייטן טאג נאכדעם אז כ'בין געווען די גאנצע נאכט אין באראק, מ'האט אונז אריינגעיאגט אין א באראק און געבן גארנישט צו עסן, מיר האבן שוין נישט געגעסן אפשר צוויי צו דריי טאג, און האב איך אויסגעפונען, מ'האט מיר געזאגט, מענטשן האבן מיר געזאגט, אז דיין טאטע און דיין מאמע און דיין שוועסטער זענען אוועקגע'הרג'עט ביי די חזירישע דייטשן ימח שמם וזכרם. און דאס וואס איך געדענק גאנץ ווייט וואס איז געשעהן אין צייט פון פסח אין נײַנצן דרײַ און פֿערציק אנגעהויבן אויפן ניינצענטן און אוועק און דאס איז געווען די ענדע פון מיין משפחה. שרעקליך שרעקליך. און מער פון אייער שוועסטער ווי איר צאפ געדענקט איר נישט? איך געדענק גארנישט פון איר, איך קאן אפילו, איך ווייס ווי זי הייסט, איר אידישע נאמען איז געווען שפרה טראנא, מען האט זי מען האט זי גערופן, מיין מיין מיין מאמע, איך מיך האט מען, איך בין מיין נעים איז געווען פנחס, מיין נעים איז פנחס. און אין פוילן האט מען מיך גערופן פינעק, פינעק, פארוואס ווייס איך נישט, איך האב געהייסן פינעקיס, איך האב אפילו פון בוכנוואלד האב איך געקריגן א דאקומענט ווי זיי האבן געבעטן אז איך זאל אונטערשרייבן און איך האב געשרייבן פינעק גוטער אזוי ווי מיר האבן אין היינט שרייב איך מיט צוויי ט ווייל די טשעקן נאכן מלחמה האבן געשריבן גוטער מיט GUTTER אבער ביי אונז פוילן האט מען געשריבן GUTER האב איך אונטערגעשריבן פינע גוטער מיט א אזוי ווי א קינדערישע שרייב.

זענען מיר, וואו מיר זענען געשלאפן, אין וועלכן צימער, און אלץ די זאכן. איך קען געדענקן אלעס זאכן וואס איך האב געטון צוזאמען מיט איהר, אבער איך קען גארנישט געדענקן ווי אזוי זי זעהט אויס. זי איז נישט דא, זי איז נאר, זי איז נאר אזוי ווי א, ווי אין ענגליש זאגט מען, פיגמענט פון מיי אימעדזשינעישאן. א שאד וואס קיין בילדער האט איר נישט באקומען. גארנישט, גארנישט, איך האב גארנישט אפילו געפונען, איך האב נאר צוויי בילדער פון פאר די מלחמה וואס איך האב געפונען אין ארץ ישראל, וואס אונזערע פאמיליע וואס זענען געפארן נאך ארץ ישראל, זיי האבן געוואוינט אין ארץ ישראל און איך האב געהאט, איך האב א פאמיליע, איך האב א בילד פון

און זי איז געווען די טאַנטע שפּיגלגלאָז, און מיר האָבן זינגט בײַ איר, אַז פֿון מיר זענען אַוועקגעלאָפֿן פֿון פֿון לאָדזש און מיר האָבן געקומען נאָך וואַרשע, זענען מיר געווען בײַ איר אין אין איר אין איר אַפּאַרטמענט זענען מיר געווען בײַ איר, און און איך האָב אַ געפֿונען, אַז זי איז געווען אַ יונג אַ יונג מיידל אין גימנאַזיום, איז האָב איך האָב איך דאָס איז די איינציקע פֿאָטאָס וואָס איך האָב פֿון מײַן פֿאַמיליע. מיין זיידע איז געוועזן אויף די אויף די חתונה און ער זיצט דארט אבער ער איז געווען אזא מין גרויסע גערער חסיד אז ער האט זיך נישט געוואלט פאטאגראפירן איז אלץ האט זיך האט ער אוועק גענומען אין זיין קאפ אז אז אז דער פאטאגראף האט אנגעהויבן צו פאטאגראפירן און איך געזען זיין בארד אבער זיין זיין פנים קען איך נישט זען.

לאנד ישראל און סיי פון פון אלע מענטשן אין די וועלט ווינטש איך אייך אז מיר זאלן דא לעבן איבער א יאר און זיין אין א בעסערע לאגע און ס'זאל שוין אוועק גיין די די שלעכטע צייט וואס מיר האבן געהאט און

א שלום עליכם און אלע קינדער פון דאס אידישע פאלק. דאס רעדט צו אייך לאה שפארא לעוויט פון באסטן מעסעטשוסעטס. איך ווינטש אייך אלע א געזונטן פרייליכן כשר'ן פסח. זאל דאס נייע יאר, ווייל פסח רעכנט זיך אויך פאר אן אנהייב, זאל דאס נייע יאר אונז ברענגען שלום איבער דער וועלט, גערעכטיקײט זאָל האָבן די דײַע, און אין דער הײם זאָלן מיר האָבן געזונט, נחת און הצלחה, און אַװדאי ייִדישקײט. אין אַ גוטער שעה, זײַט מיר אַלע געזונט. זײַט באַגריסט, אַלע צוהערערס פֿונעם ייִדישן קול!

טייערע צוהערערס פון אידישן קול, דאס רעדט צו אייך דוד בראון. אזוי ווי עס גייט צו פסח האב איך ווידער די אנגעלייגטע אויפגאבע אייך צו ווינטשן א פרייליכן יום טוב פסח. ווי דער שטייגער האב איך ליב אויסצונוצן די געלעגנהייט אויסצודריקן מאיר דאווידן, דעם פארלייגער און פראדוצענט פון דער פראגראם אונזער טיפסטן דאנק וואס ער ברענגט אונז אזא פראגראם אזוי געטריי וואך איין און וואך אויס שוין דרייסיג יאר. מעהר זע נאר וואס דו האסט אויפגעטון. א דאנק פארן כסדר בארייכערן אונזער קולטור לעבן. האב א גוטן יום טוב מעהר מיט דיין טייערער פרוי דבורה און די קינדער און די צוויי נייע אייניקלעך וואס זענען ערשט לעצטנס צו מזל געקומען אויף דער וועלט ביי דיינע קינדער קלמן און רבקה'לע. זאָלן אויך זיי מיט דער צייט זיך קוויקן הערנדיק דעם זיידנס יידיש קול, און זאָלן מיר אַלע פּראַווען די סידורים געזונטערהייט און מיט דער האָפענונג, אַז בעסער וועט נאָר ווערן אויף דער וועלט. אייך אַלעמען אַ גוטן יום-טוב.

א גוטן פרילינג אייך אלעמען! מיטן אנקום פון די שענע ווארעמע לענגערע טעג, באגריסט אייך דא גיטל שעכטער ווישוואנאט, די פארזיצערן פון דער אידיש ליגע. די געטרייע צוהערערס פון דאס אידישע קול ווייסן אוודא וועגן דעם וויכטיגן שליחות פון דער אידיש ליגע. מיר זענען די איינציגע ארגאניזאציע וואס האט פאר איר הויפט ציל דאס אויפהאלטן אידיש ווי א לעבעדיג, שפרודלדיג, היינטצייטיג לשון. אט פארשפרייטן מיר יעדע וואך טעמאטישע רשימת ווערטער פון דער וואך, כדי מען זאל קענען פריי רעדן וועגן פארשידענע טעמעס. לעצטנס למשל האבן אזוינע רשימות געדעקט די אלימפיאדע, דאס הייסט ספארט טערמינען, פיורים, פארשטייט זיך, א וויזיט ביים דאקטער, מעדיצינישע טערמינאלאגיע, און אויפעלעך ווערט ער פארבינדן מיטן פארנעמען זיך מיט קינדערלעך, וואו מיר דארפן וויסן ווי אזוי צו רעדן וועגן די טעמעס אויף אידיש. די אידיש ליגע גיט ארויס דעם אויסנעמיגן זשורנאל אויפן שוועל, וואס האט לעצטנס געפראוועט זיין אכציגסטן יובל, ווער וואלט זיך געגלייבט אז א זשורנאל וואס מ'האט איניציאירט העט אין נײַנצן איין און פֿערציק זאל נאך ארויס אין א שענעם מאדערנעם פארמאט אין צוויי טויזנט צוויי און צוואַנציק. דער זשורנאל, היינט רעדאקטירט פון דאקטער מרים טרין אין ירושלים, איז אנגעפיקעוועט מיט ארטיקלען, דערציילונגען, לידער, זכרונות, און אלץ אויף א לייטיש לעבעדיג לשון. לעצטנס איז ארויס די צווייטע אויפלאגע פון אונזער פרעמירט ארומנעמיק ענגליש-אידיש ווערטערבוך. אין דער פארגרעסערטער אויפלאגע זענען צוגעקומען קנאפע טויזנט נייע ווערטער, סינאנימען און אויסדרוקן, ווי אויך א צאל ווערטער פונעם אזויגערופענעם חסידישן אידיש. אנו זאגט, וואס נאך פאר א אידיש ארגאניזאציע טוט אזא ארבעט ביים היינטיגן טאג? צום סוף וויל איך אייך לאזן וויסן אז מיר פלאנירן א וויכטיגע קאנפערענץ מיטגעשטיצט מיט קאלומביע אוניווערסיטעט אין דעם אידישן טעאלאגישן סעמינאר צום פופציטן יארצייט פון דאקטאר מרדכי שעכטער דעם גרינדער פון דער אידיש ליגע. מיר האפן אז איר וועט ווערן א מיטגליד און שטיצן די אידיש ליגע מיט א ברייטער האנט כדי אונזער ארבעט, אונזער שליחות, זאל אייך קענען אייך ווייטער דינען אויף לאנגע יארן. איז גייטזשע אויף ליג פאר אידיש דאט ארג און גיט א קוועטש אויפן קנעפעלע דאנעיט, מיר וועלן אייך קומען א גרויסן ייש כח. דערווייל ווינטשן מיר אייך איר זאלט האבן א זיסן, א פרייליכן און א כשר'ן פסח אין א וועלט פון געזונט

און ווינטשן אלעמען א חג כשר ושמח, מיר האבן א גרויסן אויסוואל פון אגדות אין ענגליש ענד היברו, קערות, ספרי קודש און אויך ספרי חינוך, קומט אריין און איבערצייגט זיך, א חג כשר ושמח

און אלע שונאים ווערען פריינד. מארק, דיין פראגראם איז דער בריליאנטעסטע שטערן אין דעם אידישען קאזמאוס. זאלסטו גיין אן מיט דיין וויכטיגען ארבעט פאר אסאך מער יארן.

די בוטשערי, יאטקע און עסנווארג געשעפט געפינט זיך אין ברוקליין פֿיר הונדערט אַכט און צוואַנציק הארווארד סטריט ברוקליין און זיי האבן אן אויסוואל פון אלע כשר, גלאט כשר, פלייש און אלע צוגעגרייטע מאכלים זענען יעצט גלאט כשר. די בוטשערי ווינטשט אייך אלע א פרייליכן און געזונטן און זיסן און כשר'ן

ביקאויס זיי גרייכן צו שאפן טא דא, די פרייזן זענען גוט, די באדינונג איז גוט, און ס'אטמאספער וואו מענטשן קומען אריין זעהן זעהן זעהט איינער זיך פון צווייטן, אז ער וויל איינער זעהן דעם צווייטן קומט ער אין די בוטשערי טרעפן זיך דא, אזוי איך ווינטש אלע די בעסט. מיר זאלן לעבן בעל יאוה און טון די זעלבע זאך. איין פראגעלע, איז דא א שטילע צייט צו קויפן? ס'איז אזא פארפאקטע פלאץ דא, מען קען נישט אטעמען, ס'איז אזוי פארפאקט און ענג ווי סארדינס דא.
ס'איז א וואך צוויי אין יאר, פארשטייסט? א גאנץ יאר איז גענוג, אזוי מענטשן טרעפן זיך, מען האט געדולד, מען רעדט דערוואלע, מען טרעפט איינעם צווייטן וואס זעען זיך נישט

אבער אינעם בילד פון דער חתונה שטייט אייער שוועסטער אין דעם בילד? ניין, ניין, זי איז נישט דא, א מנין, זי איז געווען מיט די מיט די פרויען, און צוויי פרויען איז געווען דאס איז געווען א חסידישע חתונה, און דארט איז דא פון די אלע מענטשן וואס זענען אויף דעם בילד, דארט איז געווען דער חתן און זיין פאטער, זיין זיין זיידע, די מיין קוזינע וואס האט חתונה געהאט מיט אים, איהר טאטע משה שלמה לעוויסאן איז געווען דארט מיט דעם שטריימל, און פון די אלע מענטשן וואס זענען געווען דארט, נאר צוויי האבן איבערגעלעבט די מלחמה, מיין מיין קוזין וואס איז יעצט שוין עליו השלום איז אוועק געשטארבן אפאר יאר צוריק, וואס איז געווען לייבל און הרב אברהם קראל וואס איז זיין פאטער איז געווען הרב מרדכי ניסן קראל ער איז געווען איינער פון די גרויסע רבנים אין לאדזש. און דאס איז וואס איך האב, דאס איז די איינציגע פאטאגראפיעס וואס איך האב. אויף וואס פאר חסידים זייט איר געווען? מיר זענען געווען גערע, גערע חסידים. זייער נאנט צום גערע, מיין מיין זיידע און מיין טאטע זענען געווען זייער נאנט, דער דער מיין טאטע איז געווען א גרויסער פריינד פון רבי ישראל זכרונו צדיק לברכה וואס איז געוועזן געקומען צו אונז אין די דאשע און זיי האבן איז געגאנגען אין וואלד אריין און געדאווענט צוזאמענס אין וואלד און אויף שבת זענען געקומען פרייטאג צו זיין ביי מיט מיט מיט אים אין זומער זענען מיר געווען אויף א דאשע אין אין א פלאץ וואס האט געהייסן אין פויליש ווישניאווא גארא און ווישניאווא גורא איז געווען אין א דאשא דארט ווי די פרויען מיט די קינדער זענען געגאנגען און געבליבן דארט די גאנצע וואך, און די מענער האבן געארבעט אין לאדזש און זענען געקומען פרייטאג און זענען געווען דארט דעם גאנצן שבת, און זונטאג אינדערפרי זענען געפארן צוריק נאך לאדזש צו ארבעטן.

היינט איז דער צוואנציגסטער אפריל, וואס איז אנדערש היינט אדער היי יאר מיט אייער געשיכטע און וואס איר טוט? איך ווייס אז איר גיבט איבער לעקציעס און אינטערוויוען, איז עפעס אנדערש היי יאר? נו,
אין דעם מאמענט ס'איז פסח, און פסח איז נישט א זייער, איז פאר מיר זייער א שווערע צייט, פארדעם ווייל סיי דעם וועי איך טוה אלע די געדאנקען וואס וואס איך בין איבערגעגאנגען אין ווארשעווער געטא און איך בין אנגעקומען נאך מיידאנעק און פארלוירן מיין גאנצע די גאנצע משפחה און מיר זענען געווען מ מ אסאך מענטשן און מיר האבן געהאט איך האב געהאט ביי אונז מיר האבן געהאט א גרויסע משפחה אפשר הונדערט און פופציג מענטשן אין פוילן אדער מער מיר האבן געוואוינט אין פוילן מער ווי הונדערט פיר הונדערט יאר מיר זענען געווען וויינמאכער, מיין טאטע האט מיר אנגעהויבן מיר צו ווייזן ווי אזוי מען קען ווערן א מייסטער וויינמאכער, און עס איז זייער טרויעריג פאר מיר אין די צייט, און ספעציעל מיט קאוויד ניינטין, אז מען קען נישט טון וואס מען וויל, און פאר עלטערע מענטשן ווי מיר זענען, איז מוז מען זיין איזאלירט, און עס איז שווער, עס איז נישט זייער זייער

איך האב געטראכט גוטע נאר אלע גוטע זאכן פאר איך בין באפרייט געווארן פון די רוסן אין נײַנצן פֿינף און פֿערציק און איך האב געלויבט די רוסן אז זיי האבן

אז עס נעמט אוועק דאס הארצענס-ווייטאג, עס איז נישט לייכט דאס אנצוקוקן, ספעציעל פאר א האלאקאוסט סורווייווער, און איך האב גערעדט מיט פארשידענע פון מיינע פריינט האלאקאוסט סורווייווערס, און זיי אלע עס ברעכט זיי דאס הארצען. ווי אזוי קען מען טוען אזעלכע זאכן אזויפיל יארן נאך די מלחמה פון די צווייטע וועלט מלחמה און נאך די שואה, ווי אזוי קען מען טוען אזעלכע זאכן און און פארשידענע זאכן וואס אפילו עס טוען זיך אין אין אין אין די אין די אנטיסעמיטיזם איז עפעס ווי. אידן האס איז איז אזוי שווער יעצט אומעטום ווי מען קוקט אריין אין איראפא אין אמעריקא אפילו אין קאנאדא ווי מען האט קיינמאל נישט געפינען אזעלכע זאכן מיר זענען געווען דא אזויפיל יארן און מען האט נישט געוויסט פון אנטיסעמיטיזם און יעצט מוז מען פילע זאכן דא געפינט מען וואס איז נישט זייער זייער שלעכט. סוי דאס איז א טרויעריגע צייט, ס'איז נישט א גוטע צייט. איר האט דערמאנט די אוקריינישע וועכטער אין לאגער, אבער נישט געקוקט אויף דעם האט איר נישט קיין שלעכטע געפילען וועגן די אוקריינער אין איצטיגער מאמענט, אמת? ווי אזוי קען מען האבען דאס איז דאס די מענטשען וואס וואוינען היינט אין די אוקריין זענען נישט די מענטשען וואס האבען געטוהן די זאכען איך ווייס נישט

שלעכט, וואס טוט זיך דארט, וואס טוט זיך אין די גאנצע וועלט, די אידן זענען שולדיג, מען שולדט די אידן פאר אלצדינג, איז ווי אזוי קען מען, און איך וויל נישט, האס איז נישט גוט, האס איז נישט, מען קען נישט, איך קען נישט, איך קען, איך קען נישט, איך קען נישט, אז איך קוק אריין

איר האט געהערט אז ישראל וויל זיין נייטראל? איר זייט מסכים מיט זייער באשלוס? מיט וואס?
אז ישראל, די רעגירונג פון ישראל וויל בלייבן נייטראל אין דער מלחמה. איך בין נישט קיין פאליטיקער און איך וויל נישט זאגן וואס די מדינה פון ישראל דארף טוהן אדער דארף נישט טוהן. איך בין זיכער אז אסאך פון די מענטשן וואס וואוינען אין ארץ ישראל האבן אזא מין הארצווייטיג ווען זיי זעען וואס טוט זיך מיט אוקראינישע מענטשן, עס איז א מין, איך מיין אז עס איז געווען אין אוקראין האבן געוואוינט אסאך מענטשן, זאגן צוויי הונדערט טויזנט אידן, הונדערט טויזנט אידן, אבער עס איז, אידן האבן געוואוינט אין די אוקראין און זיי לעבן, און יעדן יאר פארט מען נאך אומאן און פארשידענע זאכן, און איך האב געזאגט אז ס'איז דא דא אן אנטיסעמיטיזם ווי אזוי ווי אלע פלעצער, אבער איך קען נישט האבן א האס אדער עפעס עפעס קעגן די מענטשן וואס וואוינען אין די אוקריינע היינט, איך האב נאר הארץ ווייטאג אז איך זעה וואס מ'טוט זיי.

גוט געזאגט.
לעצטנס וויל איך דערמאנען אייער אייער וואונדערליכע ארבעט מיט שואה פונדאציע, איר זייט דער וואס האט געמאכט די האלאגרעמס, און מען ווייזט דאס לעצטנס אויף סיקסטי מינוטס, איך ווייס דאס איז געווען פון מיט צוויי יאר צוריק, אבער צו הערט איר פון מענטשן פון צייט צו צייט וועגן אייער האלאגראם ביי דער שואה פונדאציע? די גאנצע צייט איך קריג פון איך האב גערעדט מאנטאג האב איך גערעדט מיט א גרופע פון ריטשמאנד ווירדזשיניע א גרופע פון מיליטערישע א מיליטערישע באזע מיט אסאך אפיצירן און סערזשאנטן פון די אמעריקאנישע ארמיי, זיי האבן געוואלט אז איך זאל, מען האט מיר געפרעגט, זיי האבן געזען די ניו דיימענשאנס און טעסטעמאניס, זיי האבן מיר געפרעגט אז איך זאל רעדן, איך האב גערעדט מיט זיי מער ווי א שעה נעכטן, וואס איז היינט? מיטוואך, דינסטאג האב איך גערעדט מיט מיט א אנדערע פלאץ פון פון פון פון וואשינגטאן אדער עפעס אזוי, סאו איך קריג די גאנצע צייט מענטשן טעלעפאנירן מיר, זיי זעען מיר, און און זיי זענען זייער זייער עמפאטיש ווי מען זאגט עס, זייער סימפאטיש און און עמפאטיש און זיי דאנקען מיר, און דאס איז זייער אינטערעסאנט אזוי ווי די די די וועלט ווייסט פון דעם, די וועלט ווייסט וואס איז געשעהן, און און די וויכטיגע מענטשן

וואס איז געשעהן וואס איך זאג זיי וואס זאל נישט געשעהן יעצט און וואס מען דארף אוועק מען ווייזט אן מען דארף די קינדער ווייזען און זיי צו צייגען וואס מען טוהט נישט מען זיי צו אויסלערנען אז די צונקופט זאל זיין אנדערשט ווי אזוי עס טוט זיך אפילו היינט, וואס איז אמאל געשעהן, וואס טוט זיך היינט, און זאל זיך נישט טוצן אין די, און זאל זיך נישט זיין אין אין דעם צאמקונפט. איך האב אפילו גערעדט אין די יונייטעד נעישאנס אין צוויי טויזנט און אַכצן האב איך גערעדט ביי זיי, און איך האב געפרעגט די אלע אמבאסאדארן, די אלע מיניסטארן, האב איך זיי געזאגט, יו נאו, יו אגו, יו נאו עקסעלענסיס יו שוד פליז דא סאמטינג אבאוט איט גאו האום ענד טעל יור גאווערמענטס טו דא סאמטינג אבאוט דיס איניקוויטי דעטס גאוינג אן. תודה רבה, איך האב שוין גערעדט גענוג, צופיל גערעדט. מיט פארגעניגן.
האט א זיסן פסח, א גוטן מועד און זייט געזונט. אויך צו אייך די גאנצע משפחה, זייט מיר געזונט און שטארק, שלום וברכה, און א כשר'ן ענדע פון דעם פסח, און אלעס אלעס גוטס וואס איר קענט וואס מען קען האפן זאל אייך זיין. און עס איז זייער פיין אז איר האט דעם ראדיא אין אידיש פאר דעם, מען פארגעסט שוין אפילו איך, איז נישט אזוי לייכט פאר מיר צו רעדן, איך האב נישט קיין אקאזיע מיט וועמען צו רעדן אידיש, סאו איך פארגעס אסאך, I mean איך האב נישט פארגעסן דעם לשון, איך רעד מער ווי אכט לשונות, איך רעד ענגליש, פראנצויזיש, דייטש, פארטוגעזיש, איך בין געוואוינט אין פארשידענע לענדער, איך האב זיך, און איך פארגעס נישט. נארמאלע ווייז איך קאן אלע די לשונות אבער סאיז נישט מיר אזוי לייכט צו רעדן פאר דעם ווייל איך בין נישט איינגעוואוינט צו זיי. אקעי זייט מיר געזונט. גם אתם זייט געזונט. א דאנק פנחס. כל טוב. איר האט נארוואס געהערט אונזער אינטערוויו מיט פנחס גוטער, לעבן געבליבענער פון ווארשעווער געטא און מיידאנעק, עדות זאגער אין פארעם פון האלאגראם ביי דער USC שואה פונדאציע און מחבר פון בוך מעמאריס אין פאוקוס. מיר באדאנקען אים זעהר פאר זיין טיילן מיט אונז פון זיינע זכרונות פון דער גרויליכער צייט און זיין מחשבות וועגן דער איצטיגער צייט. מיר ווילן באדאנקען אלע אונזערע שטיצערס און באטייליגטע און גוטע פריינט וואס האבן זיך באטייליגט אין אונזערע פסח פראגראמען. לאמיר באדאנקען איזראעל בוקשאפ, אלי דובק, בראש די בוטשערי, און איר האט געהערט מעקס געלערמאן, עליו השלום. און צו לאנגע יאר שערל און ען און דער מור משפחה ביי שערל ען'ס בעקעריי אין ברוקלין. מיר באדאנקען אויך די אמעריקען אסאסיעשאן אוו דזשואיש האלאקאסט סורווייווערס אוו גרעיטער באסטאן, טאניא לעפמאן האט אונז באגריסט, און מיר באדאנקען דזשענעט סטיין, פרעזידענט. איר זאלט וויסן זיין אז עס וועט זיין א יערליכע הזכרה ווירטואל היי יאר, דאס קומט פאר זונטאג דעם ערשטען מאי צוויי נאכמיטאג, די טעמע איז At a Crossroads, Preserving the Truth.

מיר באדאנקען אויך אונזער גוטן פריינד מאטל מוהרשטיין, און מיר באדאנקען דער חברה פון באסטענער ארבעטער רינג אידיש קאמיטעט, איר האט געהערט פון ליבע גריץ, און מיר באדאנקען אונזער חבר פישל קוטנער, אונזער פראגראם אגב איבראך טאג וועט זיין יום השואה און עס פאלט אויס אויך באלד יזכר אין די שילן וועלן מיר ענדיגן מיט